Salam hormatly tomaşaçylar! Sizi Alty minutda alty sowal atly gepleşigimiziň ilkinji sanyna hoş gördük! Gepleşigimiziň ilkinji sanynyň ilkinji myhmany halkymyzyň söýgüsini gazanan, Türkmenistana belli, ýaş, zehinli aktýorymyz, ýagny Ata kesbi ogla halal diýlişi ýaly, aktýor halypamyz Öwez Şarlyýewiň ogly Ata Şarlyýew. Salam Ata. Salam Mahym. Täze gepleşigimizde sizi hoş gördük. Sag boluň, hoş bolduk. Bizem täze gepleşigine ilkinji bolup meni çagranyňyza köp minnetdar. Gepleşigimiziň dowamynda saňa alty sany sorag beriler. Alty soragyň hersinde bir minut wagt berilýär. Bir minutda bir soraga jogap bermeli. Bolýar. Düşnüklimi? Men taýýar. Taýýar bolsaň onda wagt saklamaly. Gön soraga geçýäs. Wagt saklam onda. Onda ünslice diňle. Daway. Sorag gitdi. Garaňky otagda on sany şem ýanyp dur. Şol şemleriň üçüsine degmän, ikisini söndürseň, jemi näçe sany şem galýar? Şon näçe wagtda jogap bermeli? Wagtymyzam gitdi, bir mundan wagtymyz bar. Bir mundan içinde şon.

O men öňem eşden ýandan şun bir hili. On. Hmm. Onda ikinci soraga geçýär. Daway daway. Sen bu soragy bilmesen gaty gülkünç bolar. Sebäbi özüň gerkezli oglan aslyň gerkezden. Ne gyýda men gyýlara merkez diýip alap duran şäherli gerkez diýip. Men bir syr açaýdym öýtýän. Çyraýjyk syr açdym. Hakykatdan hem men aslym gerkezde. Mhm. Men guwanýan sebäbi Magtymguly atamyzyň doglan ýeri. Onda näme Gerkez oglum? Soragymyz, ikinji sorag gelýär. Üns bilen diňleýäň. Sygyr. Sygyr. Maňa diýämi? Sora gitdi. Sen onda diýdi, sygyr guzdanly diýip gön. Sygyr diýäňo menem özüme çekýän o. Gitdi sora. Sygyr. Ewa. Goni. Şu oyunu goýalyn mi? Özüne çekýän. Boldy sorag özüňe. Hemme zady özüňe çekmeli däl. Gitdi sorag. Sygyr guzlandan soň, sygyryň ilkinji berýän süýdüne näme diýilýär? Ana, no bilýärdim şunda. Aýdanda. Ey, enem pahyr. Gatam ta soragda. Enem pahyr. Diňe şony berýär da maňa özüm peýdaly zat şola özüm nimedir bilýän bir hili goýy. Tüýtýanak döne goýy. Bilmeseň eleň şu gün düşüňe girýär. Bilýärdim o men jaýany. Wagtymyz gitdi, wagtymyzam gaty çäkli. Zwanok drugy ýok bärde men bilýän. Hiç hili. Hmm. Diňe öz kelläň bilen bilmeli. Wagt gitdi. Baş harpyny aýdaýda soň men bilýän bir çyrşylmaç. Bolýa, o. O? Hawa. Bol indi bol baş harpyny aýdamdan soň dagy. O. Ikinji harpyny aýt göni bilýän soň. Ýok ho beýle bolanok. Soň harpyny aýdana. Dilimiň ucuna şumat. Bolýa. Onam kömek edän k. Orak diýämen, orak, orak diýämen, o wagtça oňa girämäler. Nirden orak? Wagtymyz bolly, wagtymyz bolly ata, sen ikinji soragy bilmediň. Jogaby oýtmak. Bilmediň. Bilmediň. Bol üçin soragymyza geçýäs wagtymyzam az. Eneň bu gün sen düýşüňe girer. Enem begenjek düýşüme ýöne kän berýärdi. Hmm. Oýtmak. Onda üçünji soragymyza taýýarmy? Başlaberilmi? Başlanda. Bolly gynanmynda. Barabar şuma opşoda. Hawa, birini bildim, birini bilmedim. Bir bir. Men üçünji soragymyz gelýär, üçünji soragymyz hemmämiz diňleýäs. Sen hem diňleýäň. Boldy. Jadyly hunji kino filminiň ssenaristi diýsem bilmersiň, men şoň üçin diýmäýin. Jadyly hunji kino filminiň Kömekçi. Öh, kyndan kyna geçýäň häzirem. Kömekçi režissýor diýsem bolmanam sen onam bilmersiň. Indem has kyna geçersiň režissýor diýip. Dogrymy? Onda Jadyly hünji kinofilmiň režissýory kim? Ilmyrat Bekmyrow. E, ony nädip bilmäýin-ow men, Magtymjan? Biz tomaşaçylar Türkmen döwlet medeni institutynda bilim alýarkam, Hakyt özi bize sapak berdi. Biz bagtly şonýan halypalary göremde men gaty bagtly. Şu soragyňa ýöne men garaşdym. Bilmediksirändim. Göni režissýor diýäýse diýip otyryn. Gaty köp bilmiş ata sen. Halypa. Bolýa, kabul etýäs. Onda şeýle bagtly gürrüňler bilen dörünji soraga geçdik. Ata taýýarmy? Hä, bir min. Hä, özüm jaň etjek. Biz garaşarys. Ýok, gepleşikde-hä, gyzyň sesi bar. Gelnim gabanjaň almasaňam bolanok jany. Bolýany dörünç soragymyza geçdik. Çagamyň ejejigi däl o. Söýýädim, söýýänem, söýernem. Berekella. Onda şu söýgi bilen dörünç soragymyza geçýäs. Dörünç soragymyz. Diňleýäňmi? Taýýarmy? Uý aýyrmalymy? Ýok goýaý. Dawa. Başladyk. Garri Potter filminde, ýagny dünýä belli bolan kino Garri Potter filminde Germiona roluny kim ýerine ýetirdi? Wagtymyzam gitdi. O kim şol? Aslynda näme? Görmediňmi sen o kinony? Gördüm. Bütin dünýä gördi sen görmediňmi o kinony? Näme? Oldman Gary? Ýok. Wagtymyz gitdi, wagtymyzam çäkli pikirlen. Bah. Näçe wagt? Belli roluň biri özem. Ýok sen iminle. Şol at ýaman kyn. Şuma şol. Nemedäki adymy? Durmuşdaky adymy? Durmuşdaky at dä, kinodaky adymy men senden sorap ýörün. Şonuň durmuşdaky adyny aýtmaly sen. Durmuşdaky adymy? Arada-da şu aktýory gowy görýän diýip ýörüň sen. Beýdimi men gelniň pasport adyny bilemok okaş. Ýöne gysgadyp aýdypdyryn. Berýän soragym. Eşitdiňmi? Wagty sakla men. Wagty saklamda. Bilemok. Oynan olacak ya bilemok. Şöyle mi? O bağışlan adamlar çynynyň şol bilemok men. Kim? Onda gynansagam biziň dördünji soragymyzyň jogabyny Ataşarly bilmedi. Burçda durman. Wagt saklaýas. Hmm. Bolýar. Soragyň jogaby Emma Watson. What? Son. Ýok, men saňa what diýen. Näme diýmek iňlisçe? Emma Watson. What? Watson. Ha, bu Emma Watson. Bölli bilmediň. Gynanjymy kabul et. Iki. O iki ki. Mhm. Onda ne beşinci soragymyz. Da. Beşinci sorag gaty aňsat sorag ata. Söyle. Eger muny bilmeseň. Näme? Cezalandyracak mı näme için? Gaty utanç bolar. Geçdik bäşinji soragymda. Lamborghini ulag kompaniýasy ilki başda näme öndürdi? Wagtymyz gitdi dämi? Wagt gitdi. Lamborghini ilki awtoulagdan öň näme öndürip başlady? Owa, ilkinji kompaniýa açylanda näme öndürýärdiler? Ady belli, dünýä belli Lamborghini. Nämekä? Pikirlen. Zwanok drugu. bolanok. Hiç zat bolanok. Diňe öz kelläňi işletmeli. Bu tawo tehnika mı? Yok. Ha? On biz hiç zat ayıp bilemiz yok. Biz sana hiç kömek et bilemiz yok. Traktör. Billi. Traktör. Ova. On ne ne için aydan mı aydan mı? Ne için akıl sen bilmedin bilýän mi? Birden ayıp koyuyorum. Yok arada bir multik gördüm. Aha. Şu multik. Multikte imin şu tayda Lambardini traktor diýada, köne mulçik. Ýok, gyz bar diýdim oňa. Serede o, şu ynananok gepleşik. Ýa men emedäýinmi? Ýok, ýok, on ýana ezillämok-da. Hä, şeýlemi? Gepleşikde men. Biz garaşaýyrys. Gepleşikde diýdim-ä men. Hormatly tomaşaçylar, Erkek, erkek bolýanlar diýen bir gezekde çömür ol ikinjide çözülip getir. Şu birinjini kesersiňiz de. Operatorlar Onda birinjide. iň soňky soragymyza geläýeli. Iň Ata, soňky. Iň soňky, altynjy soragymyz. Slava Bogu. Taýýar bolsaňyz. Taýýarmy? Hemişe taýýar o men. Utaýmaly sen atan okum pys geçenok. Bol Şeýlemi? bahym. Şumat Baranda. opşot 2-2. Nirden? 3-2 traktor bildim. Bolýa. Ilmyrat Bekmiýew film sen Aha. bildim 3-2. Boldy. Boldy. Üçki. Soňkyny bilseň, ýeňýäň, bilmeseň hem Deňeden. Üç deňeden şöyle. diýen zat ýok, bilmedik Bol bol hasabyna bol gitýär. mahym. Boldy soňky soragymyz. Aha. Ilki, ilkinji Grammy baýragy haçan, ýagny näçinji ýylda geçirildi we baýragyň eýesi kim? Asyl näme baýrakdygyny bilýänsiň diýip umyt etýän ata. Nämeme? Merdan Kahyliýew däl. Ola däl. Toýlumy? Ýok. Te Golliwudda boldy, ha, dogrumy? Hawa. Eee,

Bilýän bileňokmy? Bilemok. Bilemok. Bilemok. Bilemok. Onda bilemok dogry däl. Mesela gynanýan adım yok. Utulaýamda da üç çur gutarýar. Onda bolly wagtymyz bolly. Soňky 59 sekund we wagtymyz bolly tomaşaçylar. 6-njy soragymyzyň jogabyny ata bilmedi. Özüm aýtýan. 1959-njy ýylyň maý aýynyň 4-üne Dominiko Madugna. Madugnali. Onu bilýän. Bileň aga sen şo men aýdym men bildim. Dominika deňden bildim men familiýasyny. Sen hiç sen bileň aga. Madugna bilýän. Ana bilmediň. Soňky üç harpyny aýdanyň bilen bildiň däl ol. Ýo men bilip durun ýöne sokulmaýyn diýdim gurlap durkam bolýa. Onda näme? Üç üç. Dost geňdi. Alty soragyň üçüsine bildiň. Aslynda men birine bilersiň öýdemokdym. Şaýda tomaşaçylar dostluk etdi. Üç üç. Dogrymy? Hawa. Utmadymam, utulmadymam. Aha. Ýöne deňe-deň. Iň gowla çyk, deňe-deň. Onda ýene bir soragymyz bar. Ýenemi? Gutarmadymy? Ýok, soňky soragymyz saňa däl, ýedinji soragymyz biziň tomaşaçylarymyza. Hmm. Onda taýýar bolsaňyz, başlaýas ýedinji sorag. Durmahym bir minut.

berýär. Hormatly tomaşaçylar, soragym göni iki müň manat baýragy bar bilene, iki müň manat. Iki müň manat. Iki müň manat ak ýürekden berýär. Az ol. Az? Men tomaşaçylama az görýän ony. Sen gatnaşjakmy şoňa üç edeýin? Öz jübiňden. Üçe dalalaşamok, ýok. Bah. Üçem az. Saňa ýetmek üçin bäşe dagy barmaly öýdýän. Bäş. Senem gatnaş. Pikirlenip bilerin eger bäş diýseň. Dawaý, tomaşaçylar üçin iki müň manat, seň üçin aýratyn bäş müň manat. Ýok, sen maňa iki müň manat beräý, meň üçin iň wažnyý zat tomaşaçylar, bäş müň manat Boldy. tomaşaçylara. Gitdi onda. Aha. Bir sagadyň içinde bir gysym çigit çigitlemeli. Kim şony edip başarsa-da, ýaňky pul baýrak meň jübimden. Özem bäş müň manat baýrak öz jübimden. Serediň adamlar, şony wideo düşüp, bular ssylka goýar-a, Şo silka ugradyň şo wideony bir gysym çigidi çigitläp ugradyň nirde bolsaň adresini tapyp özüm baryp baýragy berk gaýdýan ak ýürekden şo bir gysym çigidi bir sagadyň içinde çigitlemelidir adamlar bir sagadyň içinde. Näçe günde bular düşürip ugratmaly wideony size. Şuny haçan goýýaňyz a şuny gönç ondan soň bir gün. Onda düşnükli. Bir gün. Aý bolýa iki gün seň üçin. Şeýlemi? Iki gün. Gitdi adamlar iki gün. Bäş gün manat baýrak bir gyzyň çydy, bir sagadyň içinde çytdylar. Onda näme tomaşaçylar sizden geljek jogaplara garaşýas. Şunuň bilen hem täze gepleşigimiziň ilkinji sanyny geçirip gutarýas. Ata myhman bolup geleligiňiz üçin hem size köp köp sagbolsun aýtýas. Size-de sag boluň. Şu alty mündüm bara ýaman gyzykly geçdi. Tim boli Mahym bilen Mahym birhili atnoşeniýamy nemedir öňden biz işleşip ýören gyz bulam sungada höwäsi söýgüsi ba gyz. Şu gyzda seňem arkaňda bir zat bar. Hawa iki ýatlyk dur. Ýok şeýle durmuşda alnynda arkaňda bir zat bar. Şeýlemi. Saňada udaçi sag bol köp köp. Taňryýalkasyn operatorlar režissýorlar hezil etdim heziller etdim. Minnetdar o gözel sözleň üçin ata. Onda näme hormatly tomaşaçylar indiki sanda görüşýänçäk hoş sag boluň.